Îro em ê dest bi wanayeke nû bikin, navê wanayê Jimarnav. Jimarnav çi ye? Ka em jimarnavê binasînin yan jî bidin nasandin yan nas bikin. Jimarnav navdêr in. Bi wan hejmara tiştan tê zanîn û naskirin. Bi riya hejmaran yan jî jimaran yan jî jimarnavan em dizanin çiqasiya tiştan yan jî tibaba tiştan yan jî hejmara tiştan binasin. Bê jimarnav yan jî bê hejmar yan jî bê jimar em nikanin tiştekî bijimêrin yan jî tiştekî hejmara wan nas bikin.

pêk tên. Dawiya ji maran tune ye. Heya ne dawiyê. Wek nimûne zîro yan jî sifir, yek, di du, deh, sed, hezar heya ne dawiyê. Em ji van ji maran re dibêjin ji marên bingehîn yan jî hejmarên bingehîn. Di du jimarên rêzîn yan jî el-e'dad teselsulî yê jê re dibêjin bi zimanê erebî. Ev cureyên jimara bi du şêweyan pêk tên. Yek yan jî a bi alîkariya parkîtên emîn Wî ancî em pêk tên, wek nimûne, yekemîn, yekem, duyemîn, duyem, dehemîn, dehem, şeşemîn, şeşem. Em ji van jimaran re dibêjin jimarên rêzîn. Jimarên rêzîn yanî el-e'dad-i teselsulî ye. Di rêzê de tên naskirin. Bê bi alîkariya tewangê. Hejmar jî wek navdêran me got navdêr in. Hejmar jî wek navdêran tên tewandin. Em ê niha nimûneyan li ser wan dîsa bibin. Yekê, dudyan, çaran, dehan, sedî, hezarî, bîstan. Em ê di tewangê de yan jî di tewandinê de van şirove bikin çima me kirî yekê, çima di diyan, çaran, dehan, sedî, hezarî, bîstan çima me wil û nivsandine. Em ê niha di tewangê de yek bi yek di ser wan re derbas bin û wan şirove bikin.

Emê va peyva yek bi dawiya ji mar navê va bixin. Bi vê şêweyê cureyek ji mar navên bi rewîn pêk tê. Wek nimûne yek li ser heştan emê bixwînin heşt yek. Me got emê yekê bi dawiya hejmar navê xînin ji mar navê xînin. Ji bin re Ji marnavên bi rewîn pêk tînin. Heşt yek, yek li ser pêncan, pênc yek, yek li ser şeşan, şeş yek. Me ev bêj ji marnavan hemû yek bi wan xistiye û ji me re ji marnava bi rewîn pêk anîne. Rewşa didiyê yan jî bi anîna ji li pêş ji marnavan. Ji berî em ji marnavan bibêjin, em ê ji dînin pîşa wan û paşê wan bixwînin yan jî bi lêv bikin. Wek nimûne yek li ser heştan em ê bixwînin ji heştan yek.

Wek nimûne çare çar, me hejmara çar du cara dubare kiriye û me tîpa e, tîpa Grêkûk, hewa me xistiye nav, çare çar hat holê. Pênce pênc, ev jî dîsa e, tîpa Grêkûk e, pênc û pênc me kirî pênce pênc. Bîste bîst, dîsa e di navbera wan de ev her du bîst bi hev de girê dane, bîye bîste bîst. Çileçil, ev jî dîsa AT de heye, her du jimarnavên jimarên çil bi hevda girê dane û ji me re jimara komeliyên pêk aniye. Niha jî em ê tewandina jimarnavan bibin. Me got jimarnav navdêr in, ew jî wek navdêran tên tewandin. Ji marnav navdêreke yan jî bêjeyeke guhêrbar e, yanî nesebit, tê guhertin, di hevokê de daxan bi kar tînin, tê guhertin. Ew jî wek navdêran dema dibe bire ser, dibe mef'ûl bî, tên tewandin. Niha em ê nimûneyek li ser bibin û rewşê bi me re zelal bibe. Tewandina jimarnavan bi vî şêweyî çêdibe. Çawa? A jimarnava yek me got jimarnav wek navdêran e, Ew dema dibin bire ser tên tewandin. Jimara yek, Ev jimarnava an jî jimara an jî hejmara wek navdêra mêza, mêza elmuennes, bi êyê tê tewandin. Yek di nav hejmaran de wek navdêra mê, mêza, tê jimartin û wek wê bi ê tê tewandin. Nimûne ji yekê bêtir, yekê bi demin, yekê gulanê. Ev tev yekin e, yek hatiye tewandin. Di vir de bi ti nav dêr din re, bi ti nav din re nehatiye girêdan. Di derê de ji yekê bêtir, yekê bi demin, yekê gulanê. Her sê bi êyê hatine tewandin. Heva li ser jimara yekê. Ji bo jimarnavên ji dudiyan heya bîstan mîna navdêrên gelejimar bi an tên tewandin. Ev jimara di du heya bîstan bi an mîna navdêrên gelejimar bi an tên tewandin. Wek ez heftan dixwazim, heft ji didya bêtir e, bi an hatiye tewandin, ez heftan dixwazim, ez dehan. Dibînim ez bîstan nas dikim. Hinek hejmara bîst di nav hejmarên dehenî de yan el-aded el-ukadî de dijmêrin bi îyê ditewînin. Lê di nêrîna min de tewandina hejmara bîst bi an rasttir û durustir e. Cê jimarnavên nîv, sî, Çil, pêncî, sed, du sed, sê sed, neh sed, hezar, lek, lek yanê deh hezar, kiror yan jî sed hezar, milyon û milyar. Em ê van jimarnavan çawa bitewînin? Em ê niha yek bi yek di ser wan re derbas bin. Têbîn, Eger ev ji marnav bi serê xwe bin û bi tiştekî din ve ne girêdayî bin, ew wek navdêra nêrza bi iyê tên tewandin. Kînga bi iyê tên tewandin? Eger Bi serê xwe bin û bi tu tiştî din re nehatibin girêdan, ew wek navdêrên nêrza bi iyê tên tewandin. Niha em ê nimûneyan li ser wan jî bibin. Nimûne çelî bide min. Sedî bide hevalê xwe. Çelî hej me got ji sî û jor de si, çel, pêncê, şêst, heftê, heştê, nod û sed bi iyê tên tewandin. Me got çelî bide min û sedî bide hevalê xwe. Nîvekî bide min û nîvekî bi xwe bibe. Ev jî wek navdêrên Nêrza bi îyê tê tewandin. Bi heft sedî firût û bi hezarî kirî. Evo dîsa me got sed û hezar û deh hezar ew bi îyê tên tewandin eger bi tiştin din ve ne girêdayî bin. Ji hezarî sedî destên xwe bilind kirin. Ji hezarî sedî hezar û sed her di bi î yê hatine tewandin. Têbîn di di lê eger jimarnavên nîv, hezar, lek yanê deh hezar, kirûr, sed hezar, milyon û milyar bi jimarnaveke din ve hatibin girêdan ew li gorî tewanga wê hejmarê tên tewandin. Eva eger bi jmar navin din ve hatibin girêdan yan jî bi jmar naveke din ve hatibin girêdan ew hejmarên li jûr me gotinê nîv, hezar, lek, kiror, milyon û milyar li gorî tewanga wê hejmarê tên tewandin. Dîsa em ê niha nimûneyên bibin. Wek nimûne xwepêşandanek ji çar hezaran bêtir pêk hat. Ev hejmara çar me got bi an tê tewandin ke li jmar wekî divê ji didiya bêtir e. Bi an hatiye tewandin hezar tewanga hezar li bi derê tewanga xwe ji çaran biriye. Ji çar hezaran heva an vedigere ser çar. Bi derê me gû çar bi an tê tewandin. Ji çar hezaran bêtir pêk hat me gû xwepêşandanek ji çar hezaran bêtir pêk hat. Ji heftê hezarî bêtir aware bûn. Heftê ji e'ded uqedî ye wekî me gû si, çel, pêncî, şêst, heftê, heştê. Eva bi î yê tê tewandin, li biderê hezarî hev îya ji heftê birî ye. Me got li gor tewanga hejmara berî xwe wa hejmara pê hatiye girêdan, tewanga xwe ji wê hejmarê dibe. Ji heftê hezarî bêtir aware bûne yan jî şerpeze bûne yan jî koçber bûne, derbider bûne. Ji yek û nîvê bi şûn de ez ê werim. Yek me got hejmara yek bi ê tê tewandin. Vi derê de nîv bi xwe gerek nîv me got li berî vê me got bi î tê tewandin. Lê li vi derê î nîv bi yekê ve hatiye girêdan û li vi derê nîv tewanga xwe ji yekê distîne. Yek jî bi ê tê tewandin. Lo ma li vê derê nîv bi ê hate tewandin. Me got ji yek û nîvê bi şûn de ez ê werim yan ez ê werim bate ya jî bêm bate. Tê bîn tu sê gava hejmarnavên sed, hezar, milyon û milyar rewşeke gelejmar e nebîna diyar dikin ew bi an tên tewandin. Yanê evo ne kîro bê, evo ne nos bê. Adad wekî dibê hejmar ne nos in, em çi dijmêrin, çend kes in em nizanin. Di vi derê de ev hejmarên sed, hezar û milyon û milyar bi çi tên tewandin, bi an tên tewandin. Bi an tên tewandin. Niha em ê nimûne ne bibin wekî dîsa rewşê zelal bibe. Nimûne bi sedan kes daketin kolanan. Çiqa sed em nizanin di derê de me gû nebînaye. Ev bi an hate tewandin. Bixa sed me gû bi îtê tewandin lê di bi derê de rewşeke nebîna diyar dikin. Em nizanin çend sed daketine, çiqa sed mirov daketine. Lê bi sedan yanê em bên du side, sê side, pênc side heta nehe sidî em kanin bêjmêrin. Bi sedan kes daketin kolanan. Bi hezaran zarok ji ber birçîbûnê dimirin. Bi hezaran, çiqas hezar em nizanin, çend hezar in em nizanin. Ev a rewşeke ne bîna ye. Di vê derê de ev jimarnava bi an tê tewandin yan jî bi an hate tewandin. Bi milyonan koçber bûne. Wek niha rewşa gelê me li Sûriyeyê bi milyonan Gel, milet ji hundir welê derketine û koçberî derbider bûne. Dewletên derva, Ewropa, Tirkiye û dewletên çûne Kurdistanê. Her welatikî bi sedan, bi sedhezaran çûniye. Lê di derê de em nizanin çend milyon derketine. Dîsa ne vîna ye. Me got bi milyonan koçber bûne. Heva di rewşa ne vîna de.

Li vê derê hespan bi xwe gelê ji marê çar in, pir di diya bêtir e. Bûye gelê ji mar, lê ev ana vedigerê çaran. Çar me got, hejmara çar bi an tê tewandin. Vê navdêra li piştî hejmarê, li piştî jimarnavê tewanga xwe ji vê derê standiye. Di vê derê de navdêrê tewanga xwe ji hejmara çar biriye. Li vê derê de Ez çaran dibînim, çar li vîderê navdêr tune çar çîka ez dibînim xuya nekiriye. Lê di vîderê de navdêr heye, hesp hene. Li vîderê ez çar hespan dibînim. Me ku li vîderê navdêr heye û van navdêra bi an hatiye tewandin li gor hejmara çar tewanga xwe ji hejmara çar biriye. Ez çilî dibînim. Çil çi ye? Gulin e, darin e, mîn e, merin e, ez nizanim, di bi derê de nexuya ye. Heva î çilî, çil bi îyê tê tewandin. Niha em navdêrekê pê ve girêdin, em ê zanibin çi çêdibe. Ez çil hespî dibînim. Li derê hesp di bi xwe nêre gelê ji ma re pir re çil hesp e. Lê tewanga xwe ji çelî biriye. Çel megûb î tê tewandin. Di vi derê de hesp jî navdêreke li piştî hejmara çil hatiye tewanga xwe yan jî bi î hatiye tewandin. Me got ez çil hespî dibînim. Nimûneyek din, ez çil û pêncan dibînim. Di vir de çil me got bi î tê tewandin lê pênc bi a tê tewandin. Di derê de hejmara dudiyê em ditewînin. Hejmara dudiyê em ditewînin. A yekê çil wek xwe dimîne. Em wê natewînin tewangê nadinê. Di vir derê de pêncan pênc bi an tê tewandin. Em dikarin bêjin. Ez çil û pêncan dibînim lê di vir de nebînaye, ne nas e. Em lê dema em bêjin ez çil û pênc hespan dibînim, di vir de hesp navdêrek e piştî hejmarê hat û tewanga xwe ji hejmarê hejmara pênc me got bi an tê tewandin. Li vir jî hespan tewanga xwe ji pêncan standiye bi an hatiye tewandin. Têbîna çara eger hejmara nîv li dû navdêrekê hat li dû piştî navdêrekê hat hingê ew li gorî tewanga wê navdêrê tê tewandin. Wê gavê hejmara nîv li gor tewanga navdêra ku nîv li pişt hatiye tê tewandin. Em ê niha dîsa rewşê bi nimûneyan zelal bikin. Wek nimûne zebeş û nîvî yan jî nîvekî bide min. Maç çima kiriye nîvî? Ji ber ku Zebeş navdêrek zayenda xwe nêre. Navdêrek zayenda xwe nêre em dibêjin vî Zebeşî. Zebeş û nîvekî li vir nîvî nîvî î vedigere Zebeş. Me got eger hejmaran nîv Li piştî navdêrekê hat, ew tewanga xwe li gor wê navdêrê distîne. Ew tewanga xwe li gor wê navdêrê distîne. Me got Zebeş bi î tê tewandin û nîv jî tewanga xwe ji Zebeş bir. Me got Zebeş û nîv yan jî nîvekî bide min. Lê di vir de sêv û nîvê yan jî nîvekê bide min. Me çima di vir de ê kirê ji ber ku sêv mêza ye, navdêrek mêza ye, mê ye, ew jî bi ê tê tewandin, hev ê ya vedigere sêvê. Li vir nîv piştî navdêrek mêza hat. Ev nîv li viderê tewanga xwe ji navdêra berî xwe destîne. Loma me kir nîvê, me nekir nîvî. Sêv û nîvê yan jî nîvekê bi dem in. Dê ji marnavên hevdidanî li eded il murekkebê, Di jimarnavên hevdidanî de tenê hejmara paşîn li gorî tewanga xwe tê ye tewandin. Em ê niha dîsa nimûneyên bibin û rewşê zelal bibe. Ji bîst û pêncan ta çelî bijimêrin. Sek li vir bîst heye û pênc hene. Me çi kir? Me tenê hejmara pênc tewand. Di vê derê de me ku pênc jî bi an tê tewandin, bîst bi ii ye lê me ew netewand. Me negot ji bîstî û pêncan ta çilî bijimêrin. Di vir de bîst me tewang nedaye. Me netewand. Tenê hejmara paşin ji hejmarên hevdudanî ê murekkeb Me hew hejmara dawî tewand û hew jî pênc bi an tê tewandin. Çelî jî çel bi xwe bi î tê tewandin. Di hezar û neh sed û pêncî û şeşan de seke hejmara dawiyê me tewang dayê. Şeş bi an tê tewandin. Ev hejmareke hevdidanî ye. Di hezar û neh sed û pêncî û şeşan de ji dayîk bûme. Eva me tenê hejmara dawî yê tawan û tawanga xwe jî bi a û nê hatiye çêkirin. Bi vê şeweyî em gihan dawiya waneya xwe hûn bimînin di xêr û xweşiyê de her şad û bextewer bin.